Qırım Hanlığında esnafçılıq inkişaf etkeninen çeşit türlü istisal haneler ve teşkilâtlar meydanğa keldi. Bu teşkilâtlar esnaflarnı qorçalap, şeer istisalanıñ kenleşmesine yardım etken. On yedinci asırda qurulış işi kenişlep inkişaf etmege başlay, hususan qaleler inşa eteler. Vatandaşlıq qurucılığı Qırımnıñ er şeerlerinde alıp barıla eken. Dartelli, Hanlıqnıñ şeerleri boyunca seyahat etkeni vaqıt, Kezlevde eski kermenniñ qurulğanını añlata edi. Bunen beraber, söylegenine köre, memuriy ve cemaat teşkilâtları da inşaa etilgen. Dartelli böyle yazğan. Mehmet ağa, şimdiki hannıñ veziri, bu sene balaban, karavansaray, qurmağa başladı. Bu saray satıcı ve yerliler içün sığınaq rolüni oynaycaqtır. Bu kermenniñ kiyik taştan yapılğan yüksek duvarları ve er dört tarafından balaban odaları mevcut. Duvarlar er tarafını bekçiler taqip ete. Bu sebepten duvarlarnıñ töpesine qorqmayıp kezinmek mümkün. Bu binanı aslında karavansaray olaraq degil de, aqiqiy bir qale dep adlandırmaq mümkün. O daa çoq deñizge baqa edi. Bularnen beraber Qırım hanlığında ağaç ve tahtanen yasalğan mahsullar meşur olğan. Misal olaraq on sekizinci asırnıñ ekinci ortasında Bağçasaray soqaqlarında tahta kesici yedi ustahane ve çubuq ve boçka işlep çıqarğan daa sekiz böyle tesisat mevcut eken. On doquz yerde ise tahta, savutlar işlep çıqarılğan. Ağaçtan mahsullar işlep çıqaruvda halq ünerciligi meşur edi. Misal olaraq, Kökközde ağaçtan savut işlep çıqara ekenler. Kiraz ve yasemin teriklerinden ise üleler içün çubuqlar yapa ediler. Mında da çeşit türlü naqliyatlar da bar edi, olar sırasında faytonlar, Kökközde atta faytoncılar sülelesi bar edi. Dağ regionlarında da meşur bir ünerlerden biri sepetçilik olğan. İşlep çıqarılğan sepetler bütün Qırım hanlığında qullanılıp meşur olğan eken. Yani, istisalhane teşkilâtlarnıñ işi ve areketleri yardımınen üner istisalları coyulmay ve saqlanılıp qalmağa devam ete edi. Orta asır deviriniñ soñlarında Qırımda tseh, yani istisalhane birlikleri bar edi. Ustahaneleri ve tükânları da anda yerleşken. Evel ezelden Qırım Hanlığınıñ şeer esnaf teşkilâtları istisalhane qaidelerine Yani sulevnamelerge riayet ete eken. Bu qaidelerge uymaq kerek olğan iyerarhiyalar bile yazılğan. Şeerniñ bütün ünercileriniñ başında naip tura edi. Adet üzre bu unvan oña miras olaraq keçken. Naipniñ yardımcısı ise sar çeşme. Büyük vekâletlergey usta başlar saip edi. Bu rütbeni almağa qolay degil eken. Bundan soñ iyerarhiyağa köre ustalar ve qalfa başılar kele. Olarğa usta yardımcısı ya da genç talebe başları, yani yigit başları, yardım ete edi. Eñ aşağı basamaqnı ise talebe, yani şekirtler ala eken. Ünerci ve esnafçılar arasında da çalşular dep adlandırılğan insanlar bar eken. Olar İstisal qane qaidelerniñ bozulmamasını nezaret ete ekenler. Usta başı ve yigit başı talebelerni qabul etip, olarnı ustalıqqa revan etmeknen oğraşqanlar. Talebe ameliyelikge on-on bir yaşından ögrenmege başlay edi. Tsexlerde balalar em ögrenip, em çalışa edeler. Eñ başta onı şeker dep adlandıra ekenler. Şeker de başqa ustalarnen bir masa başında oturıp aşa eken. Usta, balanıñ ruhiy ve istisaiy inkişafınen mesüliyetli edi. Usta ve talebe arasında olğan munasebetler atta aileviy munasebetlerge beñze eken. Misal olaraq, er cuma arifesinde usta özüniñ küçük yardımcılarına para ve tatlılıqlar dağıta eken. Biraz daa büyükçe olğan talebelerine ise bir şey işlep çıqarmaq içün kerekli malzeme bere edi. Soñra talebeler bu yapqanlarnı satmağa fursatları peyda ola eken. Aqşam ballarnı evge yollay ediler. Saba ise olar mıtlaqa ustahane açılmazdan evel kelmek mecburiyetinde ediler. İstisalhanede tasil üç yıl devam etken. Bazı vaqıtlar ise talebe pek istidatlı olğanı içün tasil müddeti qısaltılaken, Talebe bir de bir mahsul işlep çıqarğan soñ, istisal-hanede şura toplaşa. Eger mahsul güzel olsa ve qaidelerge uysa, talebe qalfa bölügine keçip endi aylıq almağa bile başlay. Qalfanıñ da özüne köre aqları bar. O da talebe kibi üç yıl usta başına riayet etip, bundan soñ ustasına imtianlar bere edi. Eger onıñ işlep çıqarğan mahsulları şurada tasdıqlansa, qalfa endi usta olaraq ilân etile eken. Amma kene de bu keçit tolu degil eken. Ne qadar usta özüniñ şahsiy işini açsa da, özüniñ ustahanesine ve tükânına talebeler qabul etmege aqqı Yoq eken. Usta oca olmaq içün ustalar tabaqası arasında meşer olğan Revan bayramında tantanalı bir şekilde ustalıqqa revan olması kerek edi. Ustalar tabaqasınıñ revan bayramı tek usta başılarnıñ teşebbüslerinen keçirile edi. Yani ne vaqıt usta başı yeterince ustamız bar keliniz revanı keçirek dese, O vaqıt tantanalı tedbir teşkil etile edi. Bazı vaqıtlar ustalar bu bayram içün yigirmi yıl bile beklegen. Revanğa bir qaç afta azırlana ekenler. Kelecekteki ustabaşılar para toplap, musafirler içün ziyafetler azırlay, çalğıcılarnı davet ete ekenler. Bayramğa er bir istisalhaneden on qoyun ayırıla, milliy peştimallar tikile, Bahşış içün yabluqlar satın alına eken. Bayram şeerniñ keñ bir yerinde, ya da silâmlıq dep adlandırılğan mekânda keçe edi. Kirişte kelecekteki ustalar yerleşip musafirlerini qarşılay edi. İmtiandan keçken ustalar adiy qıyafetten ğayrı peştimallarnı kiye eken. Selâmlıqqa eñ soñ molla kire edi. O, dualar oqup, esnaf, ustalarğa muraacaat ete eken. Bundan soñ er kes Rivannıñ kerçekleşkeni yerge, yani özen başına kete edi. Kervannen sadece Naip kete eken, qalğanları ise, yayan. Mında özen başına yetip kelgenlerni qavi ve tatlılıqlarnen siylay ekenler. Öğleden soñ ise tantanalı tedbir başlaydı. Ortağa şeerniñ episi istihal hanelerniñ başı otura edi, yanında ise ustabaşılar ve bir çoq ürmetli kişi yerleşe edi. Serçeşme gür sesnen oquğan duadan soñ, ustalar sırasından birer-birer usta çıqıp, şeer reisine yaqınlaşa ve adet üzre seslendirilgen suallerge cevap bere edi. Bu tedbirden soñ serçeşme İntyan keçken ustanıñ qulağına qadimiy sözlerni aytaydı. Qapunı iç bir vaqıt qapatma, yabancığa iç bir vaqıt açma, sana kerek olğan qadar çalış. Bundan soñ tedbir duanen yekünlene edi ve usta endi Usta Rivanlı unvanını taşımağa başlay. Qayd etmeli ki, ustalar arasında da qattı qurallar bar edi, Misal olaraq, ustağa ustahaneden iş qıyafetinde ve ögünde peştemalnen çıqmağa yasaq edi. Bu quralğa riayet etmegenlerge ceza bile bere ediler, atta üç künge ustahanelerni qapata bile ekenler. Bunen beraber, eger müşteri satın alğan mahsul keyfiyetli olmasa, İstisalhane yolbaşçısı ustanı usta unvanından marum ete bile eken.
Er alda Qırım Hanlığında usta zenatı belli ve qıymetli edi. Ustazlar ve ünerciler ise ürmet etilgen sakinler sırasında olğan.